And kahin ka the truth he pehtlai in Laimi Khrihfabu khi words uh, kan zoh ngai hna cu lifetime in pawl he caan pek tein kan zoh hna Facebook he ka van kau le Sunday zan har hang khin cun tin da hi Khrihfabu hen chol cang mu an chan man ning zeidal lo kan zoh hna le na azi pahnih le cheu chun na pum le pathian bia chim na ke min kulo hna nan ti cho thong that hei sau ning erwa lo tam ning ka ruat ka ruat le laimi khrihfabu chungah worship issue ka timi hi pahra bak ka van chuahpi issue tu za za kho dek an ruat na la ban loi ha lo loi phun pai tim la ten worship issues among chin among chin churches sau bak he tam kho ning zek tak lo ha tu he chan na zi pakhat leng kal chang Chak lo tin. Pahra bak pan tlampal tu ko van chim la mu. Pathian kan biak tikah timtuahnak kan ngei lo. No preparation. Donald Trump hmai ah khin chuak ding si u si la. A zarh khat chung kan tim kan real kan off di la. kan call off ila sinain pathian hmai kan rak chua zei rawng dah timtuahnak kan ngei lo a ra chopmi paoh caan i thiah peng a ummi paoh hman peng thlacamnak zong ngei lo timtuahnak hrimhrim a ngei lo a ngei lo mi laimi khrihfabu kan si a phung men so so in nazi pahnih te van li mi van kal zok ti lawng bak kan hngah mi si a ummi paoh a sa thu Preparation zeitluk in dah kan ngaih? Preparation zeitluk in dah kan ngaih? God deserve our best. Amen. He deserve our best. Pathian worship leaders, Pathian mithiang hna, Pathian he na pehtlaihnak ah bawmtu na si tikah zeitluk in dah timhtuahnak na ngeih? Zeitluk in dah thla na cam? Zeitluk in dah na nunzia za na langhter? Zeitluk in dah rawl na ulh? Zeitluk in dah Pathian caah nai commit? Zeitluk in dah thla sak ciami na kawl? Zeitluk in dah khi mi kongah na buai? Zeitluk in dah nai timtuah? A dang cio zong Pathian kan biak tikah zeitluk in dah timtuahnak kan ngei? America Khrihfabu tampi cheukhat cu timtuahnak kan ngei lo. A phung men sawsawh in Pathian hmaiah kan chuak i Pathian bia kan i tim. Pahnihnak, lack of reverent fear, lack of reverent fear of God. Pathian hmai kan rak chuah tikah Pathian ṭihzahnak, hmaizahnak, upatnak kan ngei lo. Atu a hmai kan dir ahcun a kan hnu lei khi kan thei ti lo cu. Kan hnu lei khi pa kan zoh hna hmanh usih. A hmai tlar hnih thum hrawng khi kan tui tak na a hnu lei tlar pawl khi phone an dek dila anmah lawng na bia na ruah la lahkhah kong hna na ruah la nai kha lahkhang ke ke hi tur hong ra nai hong rang social media kong na kan ruah ca hlan he tui you see that pathian hmai ah kan rak chuak ahcun pathian upat nai zatnak ti zatnak kan pek ding kha si cu ton do ka chim bantuk in pathian hmai ah khup bilin kun i ama upat hmai zatnak kha si cu pathian ti zatnak kan ngei lo biak an chung zongah khai cek kan khai phone kan dek Pathian hmai ah kan rak chuak dawtmi kulu nau hna. US president hmai man ah kan chuah ahcun kan lai thil tha bik, kan sut tha bik he kan rak chuak hnga cu. Timtuahnak kan ngeih lai ning le kan tihzah hna lai ning hi khuaruahhar si. Asinatein US president hmanh sertu zeizong vialte a ngeitu Pathian kan biakmi Pathian hmai kan rak chuah tikah zei ruang ah dah kan duh paoh in kan um ne? Pathian hmai kan rak chuak timi khi kan lung nih khin ziah a theih lo. Amah upatnak ṭihzahnak te khi zeiruang dah kan nun ah um lo? Kan nunnak ah Pathian ṭihzahnak, hmaizahnak a um hau. Va kal hna cu thla kan cam cu aw. Thla kan cam le ka tui ngai. Kan upa nih korin korin mi asit sin ha maw ka ti cu. An i feibor kau cu. Feibor kau le zohmi kha rul kha rak zoh cu. Rul kha rak zoh le maka asit maw tu rak i fiak lo. thla tham korin me sin ma siga tu uche cham liu a zin nisi pathian mai kan dak chua tung pathian ti za na mai za na reverend kalang tar du mi chu reverend fear of god Pathian hmai tlangbawi pawl Pathian hmai an rak chuah tikah Pathian nih a rak thah khawh hna cu an ke ah hin hrin an rak ṭem hna i puanthlang chung i Pathian an va ton tikah khin zeitimaw in Pathian ningcang loin an va biak sual lai i Pathian nih a rak thah sual hna cun kan lu ve cu a kan thah lai i an ke in kan dawh te hna lai tiah khin dawkaw an ke ah hrin rak ṭem hna cu mah tluk cun dawkaw Pathian hmai an rak chuah hin ṭihzah upatnak he an rak chuah cu ninni ah Pathian hmai kan rak chuah zei ruangah dah Pathian kan ṭih lo Pathian kan hmaizah lo kan upat lo cucaah cun thaizing thok cun kan phone kan hub dih cang so reverent fear of God pathumnak and willingness to confess Jesuh cu bawi a si tiah na kaa hrim Jesuh cu Bawi a si tiah na kaa hrimhrim in na chim a hau. Declaration, confession ai tel hau. Bawipa cu hla in thangṭhat u. Vawlei mi vialte hna, Bawipa cu thangṭhat u. Bawipa cu hla in thangṭhat u. Kan khamhnak thawngṭha cu nifatin tein chim u a ti. Chimnak, phuannak he i tel. Cucaah cun Pathian biaknak hmun ah kan rak chuah si ahcun hla sa hna usih. Amen. Kan aw dihlak in Bawipa thatnak kan chim hna la. Kan siangpahrang lawnglawng hi Bawi a si. Buddha khi Pathian a si lo. Muhammad kha Pathian a si lo. Jehovah Pathian, Israel Pathian lawnglawng hi Pathian a si tiah kan kaal hrimhrim kan chim a hau. Palinak. Preaching of God's word is too long. thong cu chim sau hi kan celh lo chin tuzan hna cu von phun dang mu tuzan pathian biachim san kan celh lo langmang le pastor te zong he mi mit hmai kan zoh pah langmang le kan toitar kan toitar langmang le minute paku ro rang na ta cang Voikhat ah Laifa Khrihfabu pakhat ka zoh le an na pum caan sau tuk ning he an thong ta chim mi hi minit pakul bak si. Na a tangmi chung khin zei khi dan tuang ha ka ti ka thei lo. Pahnih nak ah Hakha kai pum le Nazi pahnih pathum chung bak an na pum thong ta chim um lo. Holh thei lo in lam long te si. You see that? Roman angan pahra me le sari zumnak cu pathian bia theihnak thawng han ara Peter kuat khat angan pakhat me ku le sari pathian bia thawng hrin than nan si Mathai pali me pali ni minung he anunnak hi rawl long asilo pathian bia anunnak asi Hebrew pali hlei ne pathian bia cu anung i athong Johan angan hlei sari ame pasari na bia cu biatak asi kan thennak kan damnak hrinthannak kan sinak kan zumnak a fehnak cu Pathian bia tampi kan theihnak thawng a si we need more preaching of God's word we need less announcement Cun we need more Bible more preaching of God's word biblical preaching kan herh conclusion tuahnak ah Bible ca hmang ti hna la usih Bible nih zeidah a chim ti tu kha chim cang hau seh palinak sunday focus worship zarhpani ah kan nunning le monday to saturday kan nunning ai dang tawn you see worship is daily life cu every day can be at school everywhere cun sunday ah cun fel ngai in kan van um i sunday a tangmi caan chung i kan du ding pawng than kan um tawn mi kha pathian biaknak taktak a si lo Sunday lawng ah khin Pathian biak caan ah kan ruah tawn a si hrimhrim lo everyday life he ai saimi si obedience in kan nunmi Pathian respond kan hei pekmi kha a si so tampi kan kal ti lo ka van com thluahmah kon ra building focus building focus Pathian biak kan ti tikah khin kan mitthlam ah cuang tawn mi cu biak in rumro hna kan mitthlam ah cuang tawn biakinn muisam pulpit hna kan mitthlam ah chuang ton building focus rumro cun building biakinn chung lawngah hin pathian kan biak khawh rua te kan ruah ton i a tangmi pin lei rian kan tuannak inn chungkhar siang kan kainak le nifatin te kan nunnak ah pathian biaknak kong hi kan ruat ton ti lo pathian biaknak hi sunday caan lawng a si bak lo building chung lawngah a si bak lo nifatin te kan nunnak ah pathian a bia ding kan si music focus music tlong lo le la ka sa kho lo taro music pon thiam lo tuk le kai puma lo te rong rang you see pum kha pathiam biak si music he ai sai lo kacha khan music focus mi po nih cun music asin pit le sim pit lo ah khan pathian an biaknak kha hram an thlak sihmanhsehlaw bible nih cun pathian ah khan hram an thlak Cucaah biblical worship cu music he ai sai lo. Pathian biak caan a si ahcun Pathian kha bia ko hna usih. Khoika poah Pathian kha bia ko hna usih. People focus. Mipi hoih, mipi duhning hoih rumro in Pathian biak te hna. Mipi zeitluk in dah mipi attention kan la khawh lai hi ti bantuk te hna. Mipi nih an duh ding si hnga maw ti i Pathian duh lo ning in kan biak sual tawnmi hna kha an rak si tawn. Lekha vial kha tuzaan kan van chim khawhmi ban siseh i Samaria nu nunnak te hi ka uar tuk ka uar tuk a biakmi Pathian ai palh a nunnak hi ṭam halnak in a khat a lung diriam kho lo vlei ti kha rak ding peng sihmanhsehlaw Jesuh Khrih he an i ton hnu ah cun mithara ai cang nunnak thar a ngei tikah nunnak thar a ngeihmi kha Pathian rianṭuannak caah hman. A bawipa kha ai fian cang caah a bawipa kha a biak. Messiah kha a ton i cu a tonmi Messiah kha ai ṭhutpi sawsawh lo. Samaria khua a va kir ṭhan i Samaria khuami vialte kha a va tonmi Jesuh Khrih kong kha a va chim hna i Samaria khua ah hi hi Samaria nu thawngin revival a tlung cu. Ninni ah kan tonmi Jesuh Khrih hi zeicandah na ṭhutpi lai? Jesuh Khrih nih khan va ṭhu u kan ti lo kha mu. Va kal u kan ti kha. Samaria minu kha Jesuh kan i ton bakin a kal i a chim. Nangmah le keimah zong Samaria ni bantukin kan biakmi Pathian kan hngalh cang caah ṭhu sawhsawh ti loin Pathian caah ṭuan ve cang hna u si ti kha donghnak ah sawm kan duhmi hna si. Bawipa nih sunak pekpiak seh. Thla cam la.